blwyddyn nesaf. Rydw i yn gyffroes iawn i gwrdd â chi yn iawn blwyddyn 5 ac i ddysgu chi blwyddyn nesaf. Rydw i yn gwybod, efallai, eich bod chi'n teimlo lledu bach yn ansicr am ddod i flwyddyn 6, achos bod pethau wedi bod yn wahanol yn ddiweddar. Efallai, dydych chi ddim wedi cael cyfle i ddod yn ôl i'r ysgol cyn y gwyliau haf, Peidiwch â phoeni, mi fydda i yma i'ch helpu chi pob cam o'r daith. Felly, pa ffeithiau hoffwn i chi i wybod amdana i? Wel, dwi'n mynd i ddechrau gyda chydig o ffeithiau amdana fi ac o ble yr ydw i wedi dod yn reiddiol. Dydw i ddim yn byw yng Nghasnewydd, ond rydw i ar hyn o bryd yn byw yng Nghaerdydd. ond dydw i ddim yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol, yn wreiddiol rydw i'n dod o rywle o'r enw Aberystwyth. Oes unrhyw un wedi clywed am Aberystwyth neu'n gallu dweud unrhywbeth diddorol i fi am Aberystwyth? Ond nid Aberystwyth ei hun o'n i'n byw, o'n i'n byw ar fferm, ar farm, ar fferm yng nghanol y wlad mewn lle o'r enw Trefenter. Wel, beth am fy nheulu i, felly? Wel, mae mam a dad dal yn byw ar y fferm yn Aberystwyth. Enw dad ydy Trefor ac enw mam ydy Annette. Mae dad dal yn ffermio ac yn gofalu am yr anifeiliaid. Mae gyda ni defaid ar hyn o bryd ar y fferm. Mae dad wedi gwerthu y gwartheg i gyd. Mae mam yn hoffi garddio ac mae hi'n hoffi ysgrifennu a mae'n hoff iawn o ysgrifennu straeon, storis gwahanol. Mae gen i hefyd dau frawd, dau frawd bach, fi yw yr hynaf. Mae fy mrawd canol, Dylan, yn byw yng Nghaerdydd hefyd ac mae e'n pensaer, architect. Mae gyda fe ddau o blant bach, Rowan, sydd yn mynd i fynd i fewn i blwyddyn 3 yn Ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, a merch fach o'r enw Ariadne sydd ddim yn un oed eto. Mae Rowan yn fachgen bach hoffus sydd yn mwynhau Lego a sy'n mwynhau hwyl. A mae Ariadne lledig bach yn wyllt. A mae Rowan yn dweud mae lledig bach yn ddrwg er bod hi'n ciwt iawn. So dyna Dylan. Mae gen i frawd bach a nawr Mae brodyr bach yn gallu mynd ar eich nerfau chi, yn gallu bod yn annoying, a mae fy mrawd bach i yn mynd ar fy nerfau i yn aml. Enw fy mrawd bach chi ydy Rhys. Na, mae Rhys yn byw yn Llundain, yn London, a mae e yn animeiddiwr. Mae e'n creu ar hyn o bryd rhywbeth ar gyfer Netflix. Felly, mae e'n brysur iawn yn gwneud llawer iawn o waith celf. Felly dyna fy nheulu i. Wel, beth arall allai ddweud wrthych chi amdana i pan o'n i'n fach? Roeddwn i yn hoffi gwisgo i fyny. o'n i'n cymryd rhan mewn cystadlaethau gwisgo i fyny yn y carnifal yn yr pentref lleol a roeddwn i'n hoff iawn o wisgo fyny ac yn cystadlu wrth wisgo fyny. Pan o'n i'n chwech oed, roeddwn i mewn cadr olwyn, wheelchair, achos roedd gyda fi rhywbeth o'r enw Perthes disease oedd yn problem gyda fy nghoesau. Ond ar ôl blwyddyn a hanner o fod yn y gadair olwyn, Wedyn, dw i wedi bod yn hollol iawn a dydw i nawr ddim gyda unrhyw problemau gyda fy nghoesau. Roeddwn i'n lwcus bod y doctoriaid wedi edrych ar fy ôl i yn dda iawn. Yn fy ysgol gynradd, roedd rhaid i nhw adeiladu ramp i fi ddod i fewn i'r ysgol achos bod gyda fi cadr olwyn. Felly mae'n anfaith diddorol amdana i, falle byddwch chi ddim wedi clywed o'r blaen. Wel, beth arall allai ddweithio chi amdana i? Wel, rydw i yn mwynhau chwarae chwaraeon arbennig o'r enw pel feddal, softball. Nawr, beth yw pel feddal? Wel, pel feddal yn gymysgedd o rowndery, rounders, a pel fas, baseball. A chi'n chwarae gan ddefnyddio maneg fel hyn a pel. Na, mae yna peli gwahanol maint o gyfer bechgyn a merched, a mae gyda chi faneg, a mae rhaid chi dal y bel yn y faneg. Nawr, Weithiau, rydw i yn wych yn dal y bel yn y faneg, a weithiau rydw i'n dal y bel gyda fy nghorff. Dydy pel feddal, softball, ddim yn feddal o gwbl, mae'n galed iawn. Dwi wedi dweithio chi chydig bach am bel feddal a'r ffaith bod fi'n chwarae tîm Cymraeg yng Nghaerdydd yr enw Teirw Taf. Ni oedd pem campwyr blwyddyn diwethaf, a rydw i nawr yn mynd i ddangos chydig bach o fi yn dal y bel Dwi'n gobeithio bydda i'n defnyddio'r maneg a nid fy ngwyneb. Bant yn ei! Tywyllwch cysglyd, tywyllwch sydd. Rydw i wedi bod i deithio i Awstralia, Zeland Newydd a Fiji gyda Miss Davies o flwyddyn 5, oedd yn dysgu 5 y blwyddyn diwethaf. Roedden ni, tra bod ni'n teithio, wedi mynd yn sownd mewn storm eira. yn Seland Newydd, yr eira gwaethaf ers 35 o flynyddoedd. Felly, roeddwn i'n sownd mewn campervan yn yr eira. Roedd hynny yn oer iawn. Um, rydw i hefyd wedi gwneud skydive pan o'n i yn Australia. Roedd Miss Davis a fi wedi gwneud skydive yn rywle o'r enw Cairns yn Awstralia. Roeddwn i wir wedi mwynhau wneud y skydive. Roeddwn i chydig bach yn ofnus, ond roedd e mor gyffroes. Ond roedd un o... Rydw i'n hoffi bwyta mor lawes neu sgwid, dydw i ddim yn hoffi bwyta tomatos o gwbl. Fy hoff le yn y byd yw traeth Llanrystud.

Roedd fy mrawd bach wedi gweithio ar ffilm Gravity, sy'n ffilm enwog iawn. Fy enw canol i ydy Haf. Pan o'n i'n fach, roedd gyda fi dau gi o'r enw Sam a Nel ac un gath grac o'r enw Mush Mush. Uh, roedd hefyd gyda fi pysgodyn air. Roeddwn ni wedi cael y pysgodyn air o'r er Ffair, a roeddem wedi byw am 18 o flynyddoedd. Rydw i yn mwynhau dysgu yn Ysgol Gymraeg Casnewydd a mae gen i llawer iawn o ffrindiau yn yr ysgol. Hwyl! Blwyddyn 5. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi dod i fy nabod i lledig bach yn well a bod chi wedi dysgu ffeithiau bach gwahanol amdana i. Rydw i yn gyffroes iawn i ddod i'ch nabod chi, fel fi wedi dweud yn barod, a byddai'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi i 6A ym mis Medi. Hwyl fawr a mwynhewch eich gwyliau haf!